Хәерле көн, хәерле кич, Дөнья студиясен караучылар. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисткасы, бик күпләребезнең яраткан җырчысы Хания Фәрхи Бектаһирова.

Шушы нинди яңалыклар белән яшәп алдың? Елга йомар асарга буладыр инде хәзер. Ел узып бара. Рәхмәт. Беренчедән котлыйм менә шушы матур студиягыз белән җыйнак кына матур гына э, бу безнең өчен артистлар өчен дә бик нык кирәкле әйбер үзгәрешләргә килгәндә уңышсызлыклар бәлки мин үзем шундыйрак кешедер искә төшерәсем килми юк кебек алар минем алар уза китә торалар әйбәт уңышсызлыкларым бары тик менә очраклы рәвештә икенче этаждан егылып төшеп мин әлбәттә җәйне кызганычка каршы быел күрәлмәдем дип әйтергә мөмкин егерме икенче июньдә булды шушы хәл шуннан соң мин ике аягым кулым сынып ятырга туры килде. Әмма э, алар артта калды. Узды. Узды. Шуннан соң менә мин менә шушындый бии күкчәләргә чыгып, сәхнәләрдә бии-бии җырлыйм, Аллага шөкер. Әйе, искә аласыз әкме. Ә калганына караганда, Ходай Тәгалә үзе э, теге э, ярдәм итеп торадыр. Уйламаганда мин болай ук җиңел яңа программаны Эшләп чыга алганым юк иде. Түшәктә ятканда бик күп җырлар өйрәнермен дигән уем берничә тапкыр килеп төште, әмма анда мин э, халәтем алай ук булмагандыр күрәсең. Әмма ике атнада э, тиз генә үземнең күңелемә якын булган җырларны эшләп, яшьләрем белән эшләп, ансамбль бездә безнең хәзер яшь көчләр, җегетләр, э, яшь җырчы кызыбыз да бар. Бик матур гына Башкарып чыгып, менә э, Казанда э, булдык, күрсәттек Казан тамашачыларына һәм дә инде Уфа тамашачыларына. Һәм э, без әле генә күптән түгел генә шул Уфадан туры Мәскәүгә очып, бик зур турда булып кайттык. Анда инде э, җырчылар, э, минем э, иҗатташ дусларым дип әйтим инде, бик күп зур шәһәрләрдә бик уңышлы йөреп кайттык. Мин ни өчен буларны сөйлим, чөнки безнең ул уртак эшебез бит инде. Уртак шул ук чөнки Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән безнең милләттәшләребезнең каршы алуы. Без бит инде быел бигрәк тә мәдәният елы игълан ителде бит инде Россия Федерациясе буенча да ул Татарстан Республикабыз буенча да. Ә инде менә сез алып барган эшләр белән беррәттән иң телне мәдәниятне саклап калырга күп урын яулап алган ул җыр дип әйтер идем шулай ук җыр бик тиз барып җитә э, халыкның күңеленә әйтергә теләгән фикереңне уеңны һәм сеңдерергә теләгән э, шул ук уй э, фикерләрен дип әйтик җиңелрәк җыр аша җиткерүе Хәния беләсеңме менә минем синең концертыңа бардым карадым яңа җырлар да күп менә Э, э, элеккеге җырларга да игътибар иткәнсен ишетсен бар дөнья дөньяны яңратам ул мин сине яратам яратам ул битеге хатын кызларның күңеленә иратлар күңеленә керә торган шундый матур җыр ул синең э, электән килә торган җырларыңның берсе менә минем ишетәсем килә бәлки Шундый элеккеге җырларда хит булган җырларны җырлап, бер аерым концерт программасы күрсәтәсе килмиме синең? Э, булыр ул э, Гөлназ, аңа әллә ни күп эшләргә кирәк түгел. Минем үз студиям бит инде, үземнең аранжировкалар осталары э, ансамблемдә өчәүләр алар җегетләр. Әллә кая урамга чыгып йөрисе түгел, чөнки элекке җырларны әлбәттә аранжировкаларын заманча итеп эшләргә кирәк. Тик әле теге шул тиклем күп минем яңа җырлар материаллар, шуларны аралап-аралап чыгасы килә. Беренчедән, икенчедән Монсы әз генә җиңелчәрәк кенә адым атлау була бит. Э, теге гел аның өчен күп миңа вакыт кирәкми. Мин аны рәхәтләнеп эшли алам. Хәзер инде менә әйткәнеңчә, теге э, әйткәнеңчә э, ишетсен бар дөнья, мин сине яратам. Ул бит инде чында сары, әй, үпкәләсәң әйдә, үпкәлә. Ул бәхеткә түзеп кара, менә бөтен шундый җырларны, питрәчләрне, әлдермешләрне бергә кушып, Халык шундый җырга, синең менә шул җырларыңа да сусагандыр сымак тоела миңа. Гөлназ, менә алар бит чыннан да теге өскә кигән күлмәк тәнеңә якынрак үзеңнең күлмәгең дигән әйбер, аннары үз балаларың кебек. Ул аз генә теге залда утырган тамашачы бер Үзлексез гел үзенең яраткан җырларын тыңлап кына утырып, йөрәкләре тотмас микән? Рәхәт булыр, ул җөрәк тотуына рәхәт тоту булыр иде дип уйлыйм. Бу әйтелгән фикерегезне мин аны күңелемә, йөрәгемә салып куям. Әмма менә бит инде ул э, шул адым, шул эш буенча без эшлибез. Әлбәттә, яңа җырлар, яңа композиторлар, шагыйрьләр белән көн дә очрашып торам әле шушы арада ниндидер теге язгы ташкын кебек иҗат китте әйе алар белән очрашырга ничектер вакыты вакыты да табылып тора әмма бит инде киләсе менә бер ярты нәкъ ярты ел калып бара юбилейга юбилей ике бишле шуңа инде мөгаен менә шушы теге иңдәге булган багажны багажны матурлап Бер юбилей гына җитәр микән ул? Менә ансы икеле, әйе. Ансы да бар. Әйе. Фәния, менә син бит инде гел сәяхәттә. Кайчан шалтыратсам да, менә бүген иртә белән кайтып керәсез, кичкә чыгып китәсез, кичтән кайтып керәсез, иртә белән тагын юлга. Яңадан Себер якларына да җыеласыз, җыйнасыз бит әле. Әйе, э, Алла бирсә. Омский, Томский, Кемерово, Новосибирский. Менә өйдән Озакка чыгып китәсез бит инде ул Себер яклары анда. Озакка, озакка. Менә кайтасы килү теләге көчле буладыр инде. Менә әле генә 20 көн әйтеп үтүемчә э, төрле шәһәрләрдә йөреп кайттык без. Э, монда бик каты йөрү юллар бер көн эчендә 800 чакрым уздык. Э, күз алдыгызга китереп карагыз аны. Чөнки автобусда бөтен артистларны зур автобус, әлбәттә, уңайлыклары бар иде, әмма дә ләкин э, йоклаучы барып, э, нигә э, гримерныйга кереп, әзерләнеп инде әлбәттә тамашачы алдына сәхнәгә чыгу тагын күчеп киткән чакларда булды җиңелдән түгел әмма монда иң минем өчен ана буларак дәвәни буларак алсуым әйе алсуым бит инде беренче курста ул Шуңа күрә аны озатасым килә, каршы аласым килә, тәмле ашлар пешереп торасым килә. Өйдә булганда инде мин барысын да тырышам. Һәм дә инде, әлбәттә, менә хәзер шушы тапшырудан туры Әминәм, Ясминәм янына э, барам, менә йөрәк ашкынып тора алар янына. Көн дә кызык, көн дә яңалык алар белән. Һәм дә инде безнең өйдә, өебездә э, Габдулхайның әтисе, әтиебез 85 яшь була, аңа озакламый. Ул кеше яшендәге э, олы кешегә тәрбия бик нык кирәк. Э, Алсу уңа бик зур рәхмәтлемен, әлбәттә. Алсу ул э, бик зур йөрәкле, аңлый, Сез Алсу белән инде. Алсу белән, әйе, Алсу белән. Шуңа күрә менә шул яклары бар инде аның, әмма менә хәзер сез әйткән Себер якларына китәбез бит инде. Исән сау йөреп кайтырга язсын. Новосибирскига ук минем э, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында э, эшләгән чакта спектакльләр белән барып җиткәнем бар иде. Ә җырчы буларак барып җиткән? Юк, юк, э, Томскига да барып җиткәнем юк. Омскига да бер тапкыр булганым бар. Бик яхшы каршы алдылар, шыгрым тулы зал белән. Төмәндә инде еш булабыз, э, менә шуңа Свердловск күрә кешеләрләрдә буласыз инде. булабыз, булабыз. Анда Сыйрак, Чиләбе инде әйе, ул үзебезнең күрше шәһәр күрше шикелле генә шәһәр шулай. шундый, әйе. Әлбәттә. Хәния, менә репертуарны җыясың бит инде, карыйсың, барлыйсың. Синең өчен җырчы кеше буларак, син бит инде шигырьләр дә укыйсың. Шигырьгә, сүзләргә игътибар итәсеңме? Көйгәме? Алар яисә тәнгә килергә тиешме? Көй матур булып, аны башка шигырь белән үзгәртергә мөмкин булган чаклар юкмы? Бик, бик еш була. Менә Мин бит инде үзем дә заманында, дип әйтик, җырлар языштырдым мин. Мин ком... Әйе, мин композитор да түгел, шагыйрә дә түгел, мин шигырьләр дә язам, көйләрне дә күбесен мин үземчә дә боргалап җибәрәм, рөхсәте буенча авторларның әлбәттә. Ә шигырьгә бик еш кына үземнең кулым кермичә калмый. Чөнки җыр текстны инде ул сер түгел, барыбыз да ул турыда күп сөйләнелә. Җырга текстларны язу җырның шигыре ул аерылыбрак тора, әз генә җиңелрәк, җиңел канатлырак булырга тиеш. Әлбәттә, аның бар менә э, кыйнама язмыш дигән минем җырым бар. Э, андыйлары да, э, әмма аерым бер караш булырга тиеш. Шуңа Җырның бит, җыр. Әйтик инде алып җыр дигәч, мин әллә нинди ул минем нурлар сибеп торган кояш та шикелле ул, канатлы кош та шикелле. Җырның әлбәттә сүзе дә булырга тиеш, матур көе дә һәм менә шул матур сүзле, матур көйләне матур итеп җыр итеп чыгарган матур тавышлы җырчысы да булырга тиеш матур тавыш шуңа монда өч факторда бик нык э, ул бик зур урын э, алып тора Шигырь генә, көй генә дип әйтеп тә булмый, һәм тавышыңа туры килергә дә тиеш. Һәм әлбәттә инде шушы матур итеп очкан синең җырың беренче тыңлаганда ук тамашачы эх дип күтәреп алса, менә монда инде уңышлы дигән сүз. Әйе. Әне син тәвәккәл кеше инде мин сиңа шаккатам да сокланам да. Рәхмәт. Мин сине хөрмәт итәм теге Йолдыз булып та күккә менеп китмичә җирдә калган өчен, әй бит теге гади булып томашачы белән, халык белән аралаша алган өчен. Рәхмәт бик зур. Икенчедән шундый тәвәккәл булган өчен. Мин сине күрдем авырып ятканда, хәтерлим. Һәм бер айдан соң сәхнәгә чыгып баскан биючә күршеләрдә мин шаккаттым. Менә ничек ул тәвәккәллек, ул каян килә? Ул ул әти-әни тәрбиясеннән ул геннар буенча күчкән тәвәккәллек микән ул? Э, әлбәттә, э, бу көчле хатын дигән сүз бит инде. Әтием ягыннан да заттан дип әйтик инде, әнием ягыннан да, ул алар дини булулары белән, сабыр булулары белән, э, авыр язмышлылар ике яктан да. Э, һәм дә инде унҗиде яшьтән чыгып китеп, шул ук Мәскәүдә бит инде урысча әйткәндә выживание диләр, татарча менә шул үз-үзеңнең үз-үзеңә генә ышанып, э, аякка басарга кирәк иде. Менә шушы синтез, авыл кызы, ялан тәпи йөгереп йөргән Мәскәү, инде мәскәү бит инде менә шушылар бөтенесе ныгыткан әй авылның үзенең ныгыту ялан тәпи йөргән чыныгу булган бит инде ә мәскәү монда сине бик каты читтән карап тора әле менә шуңадыр дип уйлыйм аннары инде менә теге әйе мин аякка басып китү бик авыр булды чөнки гәүдәне күтәрергә кирәк ул ике ай ярым Түшәктә ятканнан соң аяклар нык кылап торып, сабый ничек аякка басып китә, менә шулай торып басасың да э, идәнгә авасың. Бер атнадан 30 август э, республикабыз көне бит инде. Мин анда барырга вәгъдә бирдем. Үземә сүз әйттем, мин торып басачакмын. Син бит гипсны бер көн алда салдырдың. Әйе, ошо бер көн алдарак, бер атна алдарак хәтта бер атна әйе и шуннан соң э, габдулхаенда костыль алды кулга Бию кичәмне кидем дә, артымнан Габдулхай костыль белән менә шулай барам. Мин бит инде оялам, сер бирәсе килми. Ә Әйе. филармониянең баскычы бик биек аның. Әйе. Текә, текә менәргә кирәк. Ул арттан тегелләп менә таян, ә монда артистлар, кемнәр сәхнә артында, кемнәр Сер генә. бирәсе килми. Мин инде шуның иңем белән генә әйттем, кычкырма инде, кычкырма. Чиләбедән килгән дусларыбыз бар иде м, залда. Ну, кем ишетте, кем юк. Алар э, м, бик якын туганнарыбыз. Кебек Ралиф белән Галия инде э, залда концертта утырдылар. Э, бәйрәмгә менә шулай э, чит шәһәрләрдән килүче бик күп дусларыбыз бар безнең. Тольяттилардан, Самаралардан шундый бәйрәмнәргә инде. Бу юлысы килделәр Ралиф белән Галия. Мин сәхнәгә чыктым биючә белән. Ну, җегетләр кул тотмый бит әле микрофонына. Ә мин оныттым да, мин шушы сул кулга күбрәк тотып өйрәнгәнмен. сул кулга салам төшеп китәргә мөмкин бит инде егетләр болай болай басып карап тора гына искә төшерә керең нәзәлә болай куям чәчәк бирәләр чәчәкне тотарга шулай алырга кирәк куярга кирәк мин инде барысына түзеп матур гына ике җырны җырладык э, шуннан соң әйт инде милүш әләбиевна әлбәттә йөзгә бит ул э, сызланучыга җырлары күңеллерәк булса да э, шуннан Инде матур гына имеш биюкчә белән чыгып киттем дигәндә, подуга инде сәхнәнең пәрдәсенә бер, бер адым калырга мин аксаганмын икән. Шулай да. Ә, шуннан чыктык та без инде э, Султанат ресторанына кичке үземнең әзерләргә хәл юк бит әле. Кул тотмый. Э, Чакырган идек кичке ужинга, шуңа Ралиф белән Галия килеп җиткәннәр. Һәм көлеп елмаеп тора. Ә Габдулхай минем арттан тагын таяк белән килә бит инде. Мин машина янына тизрәк. Безнеңчә әйтәм, теге тәтешлечә сыпырдым. Әйе. Әк җайлап кына инде. Хабыгы һаман таяк белән килә, и Галиф белән Галия. Шуннан яңа туфли кидең булсын хәни әле. И шуннан каршыларына барды да, шулайрак бит әле безнең хәлләр. Без сезгә әйтмәдек инде дип Габдулхай. Ну, мин нәрсә әйтәм, менә шушы Мине залда көтеп торган ул халыкның матур дип алкышлаулары, менә шулай дусларымның җаннарын бүлеп бирердәй э, якын итүләре, алар көч бирә, әлбәттә. Менә бөтенесе җыелып килгән э, ничек факторлар дип әйтик микән инде. Һәм әлбәттә инде балаларымның булуы минем, әле әниемнең исән сау булуы. Мин көч бирә. Дөресен әйтәм. Мин бит инде кузгала алмыйча да менә шул түшәмгә генә карап яттым. Э, бер кул белән тотынып торырга Габдулхай элеп куйды э, спортсменнарның шундый тотынып тора торган бау. Икенче этажда Алсу бит инде һәр вакыт, һәр даим э, әйтеп, юк шул. Мин кирәкми булды, кызым дип әйтәм дә, ну Габдулхай үтеше белән авылда булдылар алар әти белән. күпчелек кирәк әйберләр генә. Менә бик зур гына уй килде минем берсендә. Менә анда бик уңайлы. Шуны һаман алдырып куйдырмыйм шул бауны. Башымны менә шунда элмәккә тыгасым килеп тотындым мин. Менә көчле дип әйтәсең дә син Гөлназ. Ләкин... Шундый чаклары да була. И шунда мин туктал дип әнием 84 яшьлек. Өч баласын җир куенына тыккан әнием бар шуннан. Алсуым әле кечкенә. Алиям, балаларым, Габделхай, әйе, менә Габделхай, менә шулай иттереп, мин менә шулай тотынган кулдан. Менә шуңа күрә теге мин көчлемен дип яшәгән җирдә ул абынып, дүрт аяклы атта абына диләр. Менә шулай абынып, хәлсезләнеп, көчсезләнеп, кеше күзенә карап ятырга берсенә дә язмасын. Менә шундый мизгелем булды.

Тиздән яңа ел, матур бәйрәмебез якынлаша. Ләкин әле сезнең эшлисе эшләрегез алда, гастрольләр көтә алда, әй бит. Менә син безне карап утыручы тыңлаучыларыбызга, караучыларыбызга Дөнья студиясенең тамашачыларына нәрсә дип әйтергә теләр идең? Эй, яңа еллар җитә, дуслар. Минем әле теге инде хәзер ярты елдан пенсиягә чыгар яшем җитсә дә, күңелемдә сабыйлыгым һаман да сүнмәгән әле минем, учак кебек дөрләп янып тора. Барыбер Шул Яңа ел могҗизасына ышанам мин. Менә анда барыбер үзенчә бер аерым аура. Барыбер шул ук балаларыңа, сабыйларыңа ниндидер яхшылык эшлисе килә, ниндидер әкияти бер бүләкләр эшлисе килә, бәйрәмне ниндидер матур итеп үткәрәсе килә. Шуңа күрә, әлбәттә, көндә Яңа ел да булмый, э, көндә бәйрәм дә булып тормый, чөнки ул аны бәйрәмне көндә булса бәйрәм икәнен аңламас идек. Ничек кенә булмасын, һәрбер көннәребездән без э, ямь таба белеп, тәм таба белеп, якыннарыбызга сөенә белеп, кадерләребезне белеп яшәргә насыйп булса иде, ул һаман кабатлана торган баналь сүзләр булуына карамастан, алар теге, э, мин аны һаман әйтәм, э, Коръәннең һәрбер э, догасын кабатлап укыган саен көче генә арта дип. Шуңа күрә бу сүзләр кабатланса да артык булмастыр бүген дип әйтәм. Э, исән сау булыйк. Әле э, бер көнне шундый матур җөмлә әйтте. Илшат Юнусович, э, җырлап яшик һәм җырлаганны тыңлап яшик дип менә мин нәкъ шушы сүзләргә кушыласым килә. Җырлап, бер-беребезне тыңлап, аңлап, саулыкта, муллыкта, исәнлектә яшәргә насыйп булсын, дуслар. Амин, шулай булсын.